Hakhanat nih lunglawm tein nan kut kan i tlaih hna. Tutan Hakhanat nih thawng kan rak chim dingmi a tlangpi ka rak chim lai. Tadi mah COVID-19 zawtnak a ngeimi Malaysia in a rak tlungmi minung pahnih sinah hmuchap an si. Chin ramkulh Palawa peng le Rakhine ramkulh chungah Chin ralzaam minung thong he rat leng an si. Ralzaam hna kongah RRCCI nih ramkomh cozah sinah a halmi phun khua chungah phunkhat cu an tuah cang. Chin ramkulh cozah nih Kaptal khua nifatin tangkalut a ngei lomi hna chungkhar caah facang tunza le sawmruk bawmhnak a pek. AA lei cozah ralkap nih Paloah khuachung minung umnak inn ah bom an thlak hnawh. Myanmar ram chungah COVID-19 zawtnak thar an i chap ti lonak ni riat a si cang. America ram ah COVID-19 zawtnak in a thimi singkhat an phan deng. COVID-19 zawtnak a ngeimi hna sin in nilhlei khat a ro hnu ah midang chawnh khawh a si ti lo tiah Rosas an tuahmi cathanh pakhat a chuak. tualchung thawng ka rak chim lai. Tadima COVID-19 zawtnak a ngeimi Malaysia in a rak tlungmi minung pahnih sin ah hmuchap an si. Chin ramkulh Tadim ah COVID-19 zawtnak a ngeimi Malaysia in a rak tlungmi minung pahnih sin in hmuh ṭhan a si tiah ramkomh ngandamnak le zaanglek zung nih mizapi sin ah a thanh. Mizaw pahnih hmuchap Mi kong he pehtlai in Chin Ramkulh Social and Affairs Minister Pu Pau Lun Min Thang nih an pahnih ningin ramkomh cozah tawlrelnak hi Malaysia in a rak tlungmi an si. Ramkomh cozah tawlrel piaknak hi Malaysia in a rak tlungmi hi Chin ramkulh chungah minung pakua an si. Minung pakua a rak tlungmi hna hi atu a zawmi minung pahnih he aa naihniammi le a rak tlungṭimi an si. Thantlang i zawtnak a ngeimi pakhat zong hi amah pawl he a rak tlungṭimi an si tiah The Hakha Post ah a chim. Ramkomh cozah tawlrelnak he Malaysia in Chin ramkulh chungah a rak tlungmi hi an dihlak ah minung pakua an si i an pakua chungah Thantlang in hmuhmi pa he cun minung pathum sinah zawtnak hmuh an si tiah kan theih. Hi kong he pehtlai in Minister Pu Paulen Min Thang nih Malaysia in a rak tlungmi hi Tedim peng chungin minung paruk, Hakha peng chungin minung pakhat le Thantlang peng chungin minung pahnih an si. Thantlang i zawtnak hmuhmi pa le Tedim i hmuhmi pahnih zong hi an phakka in quarantine ah umtermi an si tiah a chimchap. Thawhni kum kul meithla kul le nga tiangah Chin ramkulh chung lawng in COVID-19 zawtnak in minung pasarih an zaw i Hakha sayimpi ah minung pakhat le Tadim sayimpi ah minung paruk tiin zohkhanh le thlawp an si. Cun Tadim sayin ah chiami minung paruk lakah minung pakhat hi cu awi khatnak a phi chuak na ka ṭip a si tiah kan theih. Chin ramkulh Palawa peng le Rakhine ramkulh chungah Chin ralzam minung thong he rat leng an si. Myanmar ralkap le AA hriamtlai kahdohnak ruangah Chin ramkulh Palawa peng le Rakhine ramkulh chungah Chinmi ralzam minung thong he rat leng an phan tiah kan theih. Aa hriamtlai le Myanmar ralkap hi thawnghnih lei nga matthla in Chin ramkulh Palawa peng le Rakhine ramkulh chungah kahdoh hram an rak i thawk i nihin tiang ralzaam an kerh. Hi kong he pehtlai in Relief and Rehabilitation Committee for Chin IDPS fundraiser Mai Nai Wei nih Rakhine ramkulh chungah Chinmi ralzaam thong sarih leng an um. Chin ramkulh Palawa peng chung le Rakhine ramkulh chung ralzaam dihlak minung thong he rat leng an si cang. Chin ramkulh Palawa peng chungah thawnghnih hleinga in Myanmar ralkap le AA hriamtlai hna hi kahdohnak hram an rak i thawk cang. Cucaah atu tiang ralzaam milu hi nikhat hnu nikhat in an kerh peng. Palawa khuachung ah ralzaam hi chungkhar thongkhat le sawm sarih le pahnih, milu in minung thongli le zariat le sawmkua le pakhat, Tingsin khua ah chungkhar in sawmthum le pakua, milu in minung za le sawmkua le pakua, sami khua ah chungkhar in minung zaruk le sawmkua le pariat, milu in minung thong hnih le zakua le sawmruk le miza khua ah chungkhar in zaruk le panga, milu in minung thong hnih le kul in hnih an um. Palawa peng huap in ralzam hi chungkhar in thong hnih le zali le hleili, milu in minung thong hlekhat le za le kul le thum an um tiah The Hakha Post ah a chim. Cun ralzam hna hi cazin lak khawh rih lomi le a vakvaimi zong an um rih. Khua cheukhat cu umkalnak an phih dih caah ralzam dornak hmun a phan kho rih lomi zong an um tiah kan theih. Ralzaam kongah RRCCI nih ramkam cozah sinah a halmi phun kua chungah phunkhat cu an tuah cang. Chin ralzaam kongah Relief and Rehabilitation Committee for Chin IDPS nih ramkam cozah sinah a halmi phun kua lakah phunkhat a simi ralzaam hna inn sakpiak ding cu an tuah cang tiah kan theih. Meithla na li lioah RRCCI nih ramkam cozah sinah Chin ralzaam kong he pehtlai in thil pakua an halmi hna cu a pakhatnak ah Palawa, Sami le a pawngkam khua hna inn le lo a chuahtakmi hna nih an herhmi tlamtling tein le caamhman tein bawmh ding. Pahnihnak, kahdohnak ruangah a rawkralmi inn le lo sakpiak ṭhan ding. Pathumnak, kahdohnak ruangah a hliamma a tuarmi phorhnak caah mawṭaw bawmh ding. A pahnihnak cu Paloah sami le Miza khua si-inn ah sibawi sayamah te le si-ai tlamtling tein chiahpiak ding. Panganak, mahle khuaram ah a kir i ṭhutdirnak a harsami hna caah inn sakpiak ding. A paruknak cu ralzam hna ca lawng si loin khuami ca tiangah fur chung eidin awk chiahpiak cia ding. Pasarihnak, Patupi sami Paloah karlak fur chung umkalnak lam sersiam piak ding. Pariatnak ralzaam hna i an i dornak hmun ah COVID-19 kong he pehtlai in fimchimh le bawmhchanh ding. Pakunak, Rakhine ramkulh chung Chinmi ralzaam hna an herhmi paoh cam hmaan tein bawmh ding tiah an hal. Hi kongah RRCCI fundraiser Mai Nai Wei nih RCCI le ramkomh cozah kan i ceihmi phunkua chungin phun sarih hi cu Chin ramkulh cozah sin ah ṭuanvo pek a si. Asinain inn sak piak ding kong cu an tuah zuahmah i sami ahcun catuak sawmkua hrawng cu an dih cang. Paloah belte ahcun an sa kho rih lo. A ruang cu ral ṭih ruangah thing le rua zong lak khawh a si lo. Sami khua ahcun ral zong a daihnak a sau pah cang i eidin kuatnak zong ah a tlamtling ngai ko. Paloah belte cu ṭihnung a si rih. Khuate khuakul hrawng hi phihkhar Khendi an si caah ralzaam dornak hmun i aa dormi hna nakin an harsa deuh tiah kan theih. A ruang cu anmah te inn ah an um ko nain eidin awk hrimhrim an ngei ti lo. Cu bantukin eidin awk a ngei lomi an um caan hi na kur hrawng a si cang. Kanmah RRCCI nih khokhat ah tangka singacia bawmnak kan kuat hna i cu tangka cun chungkhar kharkhat ah facangpi hleihnih hrawng an ting tiah kan theih. Cu kan bawmmi hna dih in cun bawm ṭhan zong kan i tim. Cun COVID-19 kong ah nifatin tangkulut a ngei lomi hna bawmhnak zong an sin a phan kho lo tiah kan theih tiah The Hakha Post ah a chim. Fur chungah an herh ningmi Edin ding CI nu le ngakchia nih an herh dingmi a bik in naupawi lio hna nih an herhmi le a dangdang thilri tete pinah ṭhutdirnak in singhnih man sakpiak khawh an si nakhnga i bawm cio hna usih tiah a cunglei ṭuanvo ngeitu nih a chimchap. Chin ramkulh cozah nih Katal khua nifatin tangkalut a ngei lomi hna chungkhar caah facang tunza le sawmruk bawmnak a pek. Chin ramkulh cozah nih Tedim peng Katal khua nifatin tangkalut a ngei lomi hna chungkhar caah facang tunza le sawmruk cu meithla kulh lili ah bawmnak a pek tiah kan theih. COVID-19 zawtnak ruangah thawngnih kum kul March kul le sarih in March na hleili tiang lockdown chia a simi Tidim peng Kaptal khua caah facang tunza le sawmruk cu Chin ramkulh cozah Social Affairs Minister Pu Pau Lian Min Thang hruainak in Kaptal khua ah an va kal i bawmhnak an va pek tiah kan theih. Kaptal khua hi inn zaruk le sawmkua le pahnih an um i chungkhar zaruk le sawmkuli le pakua khua an saknak a si. Khuami hna he tonnak ah Minister Pu Vang Lun Min Thang nih ngandamnak le zaanglek zung nih zulphung a sermi kha felfai tein zul ding, puai tuah lo ding, khuachung a si ah khualeng a si ah social distancing i ralrin ding le hmurhuh ṭha tein i huh peng u tiah chimnak le forhfialnak zong a ngei. Qatar khua hi Myanmar ram chungah COVID-19 mizaw an hmuh hmasa biknak a si. Cucaah lockdown zong caan saupi chiah a si i eidin le a dangdang zong ramkulh cozah nih felfai tein an zohkhanh ko hna tiah kan theih. Eele cozah ralkap nih Paloah khuachung minung umnak inn ah bom an thlak hnawh. Paloah khuachung Rikha sang um Pu Thawng King tein coka lei cu thonghnih kum kul mei zinglei suimilam hlekhet la cheu ee hriamtlai le cozah ralkap kahdohnak ruangah bom in an thlak hnawh hna tiah khuami pakhat sin in theih a si. Bom an thlakmi kong he pehtlai in inn-ngeitu Pu Thawng King nih Thawnghnihkum kul meithla kul le nga zinglei suimilam hleikhat le cheu tluk ah kan inn coka ah bom a rak tla. AA le ralkap ahhin mi zei deuh dah an si lai ti chim awk an thei lo. Khoika zawn dah a rak tlak ti zong kan hngal lo. Pathian a ṭha i kan chungkhar in kan him. Bom a tlak le cangka in ran ngeitu hna nih an rak zoh ko nain zeihmanh an chim rih lo tiah The Hakha Post ah a chim. Hi bawm thlakhnawh a tongmi U Thawng King te chungkhar hi innchungkhar khuasa minung panga an si i Palawa khuachung Rikha sang Karcha Museum pawngte ah a ummi an si tiah kan theih. Cun min langhter duh lomi khuami pakhat nih atu hi AA Riamtlai nih Palawa nitlaklei tlangsang hmunkhat ah sakhan an i ser. Cun cozah ralkap lei zong Kaletdan hlei an sernak inn nichuahlei ah sakhan an chiah ve tiah The Hakha Post ah a chim. Atu bawmh an thlaknak Rikha sang ah kan hnulei te a zongah innchung ah a ummi minung pakhat meithal in an kah i fak ngaiin a hliam a tuar tiah kan theih. Thawni kum kul meithla kul langa tiangah Paloa peng chungah ralzaam minung thong sarih le za le sawmnga le pahnih le a chungkhar in chungkhar thongkhat le zaruk le hleikhat an si cang i Paloa khuachung, Miza khuachung le Sumi khuachung ah an i dor tiah kan theih. Tainak a si. Ramchung thawng ka rak chim lai. Myanmar ramchung ah COVID-19 zawtnak thar an i chap ti lonak na riat a si cang. Thonghni kum kul meithla na kul le na nga jing tiang Myanmar ramchung ah COVID-19 zawtnak thar an i chap ti lonak hi na riat a si cang tiah ngendamnak le zangrek zung nih meithla na kul le na nga jing ah a thanh. Ngandamnak le zaanglek zung nih meithla na hlei nga zinglei suimilam pasarih cathanh a chuahmi ah na khat chungah minung, zakua le hleili cu chek an si i pakhat hmanh zawtnak an ngei lo tiah a thanh. Meithla na hlei sarih ah zawtnak hmuhmi case number za le sawmriat le pathum hnu in zawtnak hmuh chapmi minung hleiriat hi Malaysia le UAE in a rak tlungmi lawngte an si. Cucaah Mei, na kul le na nga zing cathanh tiangah Niriat chung Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak hmuh a si ti lo. Meihla nukul le nanga zinglei suimilam pasarih tiangah ngandamnak le zaanglek zung nih a thanh ning ah Myanmar ram chungah COVID-19 zawtnak an ngei maw ngei lo tiah an chekmi hna minung thonghleiret leng an si. Zohchungmi minung thongli le zaruk le sawmli le paruk an si. Zawtnak a ngeimi minung zahnih le pakhat an si i a dom ṭhanmi minung za le kul le hnih an si i a thimi minung paruk an si.

Atu bantuk kong ah ngaichiatpinak can ah vawleicung minthang thawzamh caah a simi The New York Times nih Japanese chuak catlap hmaiphaw ah COVID-19 ruangah a thimi an min le an konglam an ṭial hna. Sunghnak nganpi American nih kan ton. Minung zingkhat deng kan thi cang timi tlangtar in an chuah. Meithla na kul le ning ah Johns Hopkins University nih a chuahning ahcun COVID-19 ruangah American ram ah COVID-19 zawtnak in a thimi thongsawmkua le thong sarih leng an si cang tiah a thanh i DVB nih thongsawmkua le thongkua le cathum an si tiah a langhter ve. Zawtnak a ngeimi nuikhat leng an si i vawleicung ah COVID-19 zawtnak a ngeimi cheu thum chungah cheukhat cu American an si. Cu lawng si loin John Hopkins University nih cazin a lakmi ah vawleicung ah COVID-19 zawtnak a ngeimi nuai nga leng an si tiah a thanh i DVB nih cun a zawmi minung nuai nga le singli le thongsawmkua le thongriat le zanga le sawmriat an si cang i a thimi dihlak singthum le thongsawmli le thongruk le zaruk le sawmriat le pariat an si tiah a thanh ve. COVID-19 zawtnak a ngeimi hna sinin nilekhat a rauh hnuah midang chawnh khawh a si ti lo tiah research an tuahmi cathanh pakhat a chuak. COVID-19 zawtnak a ngeimi pakhat kha ni le khat chung ar khumh ṭhan hnu ahcun midang a chawn kho ti hna lo tiah meithla na kul na thum ah a chuakmi Singapore Research catlang pakhat ah hmuh a si. Singapore Mental Health Organization le Medicine University Dr. Phu Ibom in an chuahmi research catlang cu COVID-19 zawtnak a ngeimi minung sawmsarih le pathum research an tuah hna i a phi chuak kha atu bantuk in an thanh.
COVID-19 zawtnak a ngeimi nih na hleikhat a rauh hnuah zawtnak a ngei ti lo tiah a phi a chuak rih lo nain midang pawl kha fawi tein zawtnak a chawn kho ti hna lo. Virus a ngeih rih zongah zawtnak a um rih tiah a phi a chuak ko nain midang pawl a chawn kho ti hna lo tiah Singapore hrambuan news nih a ṭial. Cancer zawtnak a ngeimi pumtling lo hna sinah zawtnak saupi a nung kho tiah a thanh chih.